Guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porã ha ipyre poapyha mbo'esyry pegua. Nemoirũ mbo'ehára José Oviedo. Aníke nderesarái ñañemoarandukuaaha mamo reimeha guive. Ko árape ñamba'apóta tembiapo ogayguakuéra ojapóva pyhareve. Pehechakuaáta mbo'epyrã tembiapo ogayguakuéra ojapóva pyhareve. Jaikuaáta hína tembiapo rogayguándi pyhareve, teroja tekome'ẽva. Ojehupytyséva opao ko mbo'epy, omomba'e tembiapo ha'e ha hogaygua ojapóva pyhareve, ohechakuaa tembiapo ha'e ha hogayguakuéra ojapóva pyhareve ha avei oikuaa teroja tekome'ẽva. Ñamañami ko kotyg̃uahẽhápe mba'éichapa iporã hína ko'ápe oĩ. Jahecha ko'ápe ã oĩva tapichakuéra. He'i péicha isýpe, Maitei che sy, ou che irũ ojapo hag̃ua tembiapo ogayguapegua chendive. Maitei, mba'éichapa ne ko'ẽ kuñakarai, he'i chupe ko'ápe ko mitãrusu oguapýva ichukoitemíva hína. Iporãmínte, jahasa raẽna kosináme ñarambosa ha upéi jajapo hag̃ua tembiaporã. Ja oñogueraháma hikuái orambosa'imípepe, ohóma oñemindu'uimívo hikuái kosináme. Tembiapo ogaygua ndive pyhareve. Pe pyhareve jajapóva mba'eichaitépa hína mba'e mba'épa jajapo ñapu'ã reheve voi pe pyharevekue umíva jaikuaamíta. Ñamoñe'ẽ ko ñomongeta mbykymi jaguerekóva. Ñakotĩ kuñakarai katu pyry opu'ãva voi ojapopa hag̃ua hembiapo oñangareko hogayguáre. Ombosako'i rambosarã ha omombáy imembykuérape ohõva'erã mbo'ehaópe. Mari, imemby michĩvéva ohóta preescolar-pe, hasẽ katuetei opu'ãvo opytase végui Tupãpe oke'imie. Ohendúvo itúva ohóma ohupi ichupe omokunu'ũimi sapy'aite ha upéi ohóma karai katupyry imba'apohápe. Osẽmbávo hikuái opytáma kuñakarai omopotĩ hóga ha ohembi'u apo. Oha'arõvo hogayguakuéra osẽ vaekue pyhareve. Ñanemandu'ami tembiapo katuete jajapóva pyhareve jave. Japu'ã rehe jahecháma mba'épa jajapo va'erã jajohéi ñane rãi, jahecha ape mitã mba'éichapa ojohéi hãi hína. Avei Aníke ñanderesarái jajahu va'erã ha apéna ñapu'ã ñande jaha va'erã jajahu umi ñañemopotĩ, ñañemoporã ikatu hag̃uáicha jaha pérope. Avei ja'u va'erã yvarykue térã katu kojói ikatu hag̃uáicha ani jaha mo'ove py'anandi. Avei ñanemandu'ami ñamopotĩ ha koty Ñamopotĩmante va'erã pe ñaimeha ñaĩna. Pyharevekue avei oĩ ohóva tapicha mbo'ehaópe. Jahecháma katu pépe hína mitã ohóva mbo'ehaópe. Avei ñaipytyvõ ñande sýpe. Tapicha ndohóiva mbo'ehaópe oho ojapo mba'e omba'ejogua karũrã térã katu Pyhareve py'ajokorã ojehúvarã supermercado ja'ehápe ñemuháme, ajépa? Ha pépe jahecháma jaha mercado-pe he'i ñandéve pe ta'angápe. Ãva mba'e jajapova'erã pyhareve. Avei pe mbo'eha mokõihápe he'i ñandéve teroja tekome'ẽva, jaikuaamíta avei teroja rehegua. Jahechakuaa umi mba'e oguerekóva he'i ñandéve ko'ápe. Ñama'ami'a ta'anga oĩva peve reheve. Ñamaña porã hese. Heta sa'y oĩ, oĩ mymba, oĩ ovevéva, oĩ oguatáva, omañáva. Ha péicha jaguereko he'íva hese. Iporã. Oĩ heta, oĩ veguýiva, ni panambi umi aĩ veguýi asy hína pe pépe oĩva jepa. Oĩ imbeguéva, ñamaña pe karũmbe umi aĩ imbegue hína jepa. Hovy jahecháma katu pe panambi hovy, avei oĩ isarakíva, upépe jahecha peteĩ ka'i oĩ upépe hína isarakíva ápe. Avei hyakuã asýva, mba'étepa pe hyakuã asýva umi y voty jahecháva pépe. Ha péicha jahechakuaáta teroja tekome'ẽva, porã, piru, py'aporã, mbegue, jahecha avei sa'yju, sara. Ki vaikue he'õ Chalái arandu Saraki ha péicha jahechakuaahína teroja tekome'ẽva umi ñe'ẽ ombohekóva terópe, ha'ehína pe mayma ja'éva tero reheve ñande upéva ha'e teroja tekome'ẽva ja'e haguéicha iporã, ipiru, imbeguéva, ivaíva, Isaraki umíva ñande ja'e hína umi tero reheve, ha péicha ja'e teroja tekome'ẽva. Ohekome'ẽva pe terópe. Ha péicha jahechakuaamíta tembiaporã jaikuaa hag̃ua opytápa ñaneapytu'ũme ra'e pe jahechakuaa va'ekue mbo'epýpe. Ñanemandu'a umi tembiapo jajapóva pyhareve. Mba'étiko ra'épe ñapu'ãre jajapova'erã? Ja'ékuri jahava'erãha jajovahéi, jajahu, ja'uimi ani ñasẽ py'anandia, péicha jahechakuaáta. Jaha merkádope, jajohéi ñanerãi, ñamopotĩ koty. Jajahu ja'e haguéicha, jaha mbo'ehaópe, ja'u yvarykue térã katu kojói, ha ñaipytyvõ mayma ñande rógape oĩvape hína ñaipytyvõ ha mba'e jajapo va'erã pyharevekue ñande ñaime jave ñande rógape. Mokõihápe jaguereko ñamoĩ teroja tekome'ẽva, Ág̃a ejagarra vove, ejapyhy vove pende haiha nde kuatiañe'ẽ ndive, emoĩmbáta nde ne añoitépeva, ha ha'éta ndéve, Jahechami, mba'épa ikatu ja'e ko'ãvare? Mba'épa ikatu ja'e pe jagua? Jagua hína tero, ha ñande ja'éta hese, mba'eichaitépa ñahekome'ẽta ko tero kóva ñande? Ha péva ja'e chupe teroja tekome'ẽva, mba'e ikatu ja'e hese? Ikatu ja'e hese jagua pochy, jagua porã, jagua guasu, ha ápe nde ehaíta ikatu hag̃uáicha emoĩmba nde kuatiañe'ẽme. Jahecha avei péicha óga. Mba'épa ikatu ja'e upe ógare? Ja'e hese óga guasu. ogamorotĩ, ogaporã, ha ko'ápe ehaíta nde nde rógape ne añoite, ikatu hag̃uáicha ehepyme'ẽ pende apytu'ũme opytava'ekue. Ñamaña ko'ápe jahecha mbaraka. Mba'épa ikatu ja'e pe mbarakáre? Ko'ápe emoĩta nde hese mbaraka guasu, mbaraka pu, ha nde reikuaahaichaite emoĩta chupe teroja mbaraka sa'yju avei ikatu ja'e hese hína. Ajépa? Mbaraka porã. Opyta ndevete emoĩpa hag̃uáicha chupe. Péicha ñamyahẽ ho'ápe jahao ko mbo'epy. Ñamombe'u, ñamombe'umi mba'e mba'épa pe jajapóva ñande rogayguándi pyhareve pe aña ñamomandu'ami jey. Mba'e piko ra'e? Ha ápe jahecha tapicha ohóva omba'ejoguávo oho hepyme'ẽ ja'e kuri supermercado-pe. Avei jahecha ñande rapicha omopotĩva. Mba'e piko avei jajapokuaa? Ikatu ñande ja'e kuri ñamopotĩ ñanerãi, jajovahéi, ñaity pei, jaha mbo'ehaópe, ha péicha hetave mba'e ikatu jajapo pyharevekue. Penemandu'ápa pe og̃uahẽ va'ekue oipytyvõ hag̃ua hapicha pe tembiapo ogapy peguáre? He'i péicha chugui isýpe. Oĩmbaitéma che sy, ropytu'u imíta. Avy'aite cheipytyvõ haguére, ág̃a ikatúma pepytu'u oĩ yro'ysã heladérape ha upéi pejapo pene rembiapo mbo'ehaópegua. Ha péicha ñamohu'ã ñane rembiapo, ñanemandu'áke ikatuha ñañemoarandu ñaimeha guive, nde rehéntema oĩ emombarete hag̃ua ne kuaapy.